Aya moimĩte gwa kambuni ĩhotanĩire na wendia wa mĩgũnda amu ndirĩ ndaigua magĩcukwo handũ metagwo Farmhold Ventures Limited. Nĩ tũkoretwo nao karũgendo ka mĩaka igana ũna na kĩu nĩ kĩonania kĩa atĩ wĩra wao ũrĩ na ũigĩrĩrĩki. Aya ti arĩa mahingũraga moya mbeca makora.

Amarĩtwo nĩ Mbogo wa Mathenge, mũrũgamĩrĩri mũnene wa mwena wa ICT kũrĩa Farm Hold Ventures Limited. Nĩguo. Na ngakena mũno nĩ gũkorwo haha Kamau rĩngĩ. Eh. Ĩĩ. Karibu sana. Thank you, thank Reke ngũrie atĩrĩrĩ Mbogo, tondũ ndakũrora nĩ ndĩrona ũkĩrĩ o mũndũ mwĩthĩ. Ĩĩ. Nĩkĩ gĩakũgucĩrĩirie mĩgũnda-inĩ? eh, ũgĩthiĩ kũruta wĩra na kambuni ya wendia wa mĩgũnda Farmhold Ventures Limited wĩ mũndũ mwĩthĩ ũgathiĩ mĩgũnda-inĩ Ah, mĩgũnda nĩ kĩndũ wa mbere kĩheaga mũndũ fulfillment ũngĩigua wĩna gataitũ gaku harĩa Eh, mbeũ njĩthĩ he maũndũ mangĩ maingĩ mũno magaga no taitũ nĩ kĩndũ kĩrĩa raithi mũno ũngĩgĩa Eh. wĩ mũndũ mũnini Eh. and that is kaũndũ karĩa kangucĩrĩirie mũno Nĩguo, gũteithĩrĩria andũ anini kũhota kwĩgwatĩra handũ mangĩta hao Eh, yes we nä wä gwatĩire haku ah ndĩna tũburoti tũingĩ mũno Eh, Ehe. yes na rä u wagå ra mburoti wä må nini ä Ehe. å renda gå heka atä a nayo Ah, in the future ndirenda ciana ciakwa cikoragia guka rĩ muthe rĩ arĩ kũ Eh. mĩgũnda ĩno ĩkĩgũrwo Eh. Ĩĩ. rĩu thĩinĩ wa department ĩno yaku ya ict Yes. nĩkĩ wĩkaga kuo kũrĩa Farmwood Ventures Limited maũndũ ma ict nĩ marĩkũ wĩkaga Ah, maũndũ ma ICT generally nĩ ku encompass maũndũ mothe ma technology maũndũ mothe ma computer maũndũ mothe ma system maũndũ ma kũ make sure arĩa maigithĩtie na ithuĩ nĩ moĩ Ah, gwitũ he maũndũ maingĩ mũno tweheretie

na gĩkenderio Martin Kamau Yes. na gĩkenderio Mbogo wa Mathenge Ĩni. rĩu tekinoronjĩ ĩkaga atĩ hau kuona atĩ kĩa kĩu eh, nĩ kĩa mũgũri ũmwe kamau gwitũ woka warĩha he ka message ũnyitaga gagakwĩra buroti yaku nĩ ĩno na balance yaku nĩ ĩno na nĩtũrĩ ga system kega karĩa kamĩkaga sure wendo kamau wakang'ethe ndangĩneo buroti Ĩĩ. ĩcoke yenderio

He, na wokawe smart una three piece Mũthĩ nda- ndagande karige ga three piece. eh Nĩ kuma na kaheho kidogo. eh Ah, ti opulence. eh niguo ti opulence no andå aya anini maranjĩra atĩrĩrĩ Eh. unapiga luku Unapiga luku. Nĩguo, nĩguo. Na he customer ĩrĩa ĩgagũka akĩnjĩra na hĩndĩ ĩrĩa wekĩra ga three piece na gatai Eh. nĩ tuonaga ũhana wega Eh. gĩkiuga nĩ ngwĩyũmĩrĩria Nĩguo, nĩguo. ndiarĩ mũndũ wa tai by the way Aca. na tũthuti Eh. nĩ mũndũ wa gwĩkĩra kanjũ no rĩu nĩ tondũ wa customer acio Eh. riũa reke ndĩmatĩage na gwĩka ũguo Ĩĩ. nĩguo nĩ wega ũguo Yes. ũtatwĩra atĩrĩrĩ martin kamau Yes. hihi no ũkĩũgeithia mwĩroreri na akũmenya makĩria hihi mũndũ ũtakũĩ nĩguo nĩ wega nĩ tondũ wa kanya gaka ona gũkĩkora mũrĩ agima ngarana

tũgateithania Naguo. na mo- kiugo kĩmwe nĩ gĩikagia mũndũ mbere Eh. kĩndũ kĩanandeithia nĩ conversation ndanakora kĩario handũ Eh. ngathikĩrĩria ngahuria kiugo nema nema eh. koguo mũthenya wa mũthĩ hena mũndũ ũkũigua kiugo na kĩmũteithie na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa Eh, nema nema na Yes. thikũ ici nĩ ndĩrona nĩ ũrerorera inoro mũno tondũ rũcinĩ nĩ nyonaga message ciaku thikå ici nä njå kä raga gå thikärä ria må no tondå ndingä- Mũgĩ- mũkĩmuramura magathĩti nĩ tũgĩaga na kanya ga kũ- kũ- kwerewa mũno nĩguo ĩ na onakorwo nĩ tũcikoraga obici Ĩĩ. nĩ twaga kahinda ga gũthoma Ĩĩ. rĩu nĩ njũkĩra ngauga reke nyambe ndĩrorere ũrĩa bũrũri ũrathiĩ nema nema Ĩĩ, nĩ, ĩĩ. nashukuru sana karibu sana Ah, ciugo igĩrĩ ciugo ithatũ ciugo inya Nĩguo. ũngĩra mwĩroreri ingĩra mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ ah, mathabu marĩa he kä å ndå ndä reciragia i må thenya wa ira na ndä rona mathabu marä a må ndå agä rä irwo kwanjia gwä ka nĩ marĩrĩ decision ĩrameki ũmũthĩ rĩ implication ĩrĩa ĩnayo rũciũ Eh, agĩrĩirwo gwĩka mathabu marĩkũ macio tondũ ndĩrarorire ndĩrona mĩaka nĩ ĩthongete ngoretwo tũgĩũka inoro kuma mwaka wa 2019 Mm, eh, ũngĩra mũndũ haha twĩna mĩaka ĩyo ĩtandatũ ndangĩtĩkia na angĩona tarĩ ira Eh, eh, na ngwĩciria hena mũndũ ũkoretwo e consistent na gũtwĩrorera eh, na no korwo no gũtwĩrorera tuga twĩroreire No no ngũmenyithie kuma mwaka ũcio wa 2019 twanjirie gũka haha Inooro project itũ ya mbere value ĩrĩa ĩhaicĩte kumana nayo mm. onokorwo yarĩ ya raithi tondũ Eh. yarĩ ya igana Eh. ũgakora hau matu kĩbandini broti ya igana ũgakora rĩu tũkĩmĩendia ngiri magana mana Mm. na ti kũndũ kũingĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa maũndũ marathiĩ ũgakora mbeca nĩ irathiĩtete value mũno rĩ mũndũ waigire ngiri yake igana Eh. akaunti-inĩ ĩtarĩ ya gũciara ndĩna maka akaunti kau igana rĩu no ko hatirĩ Eh. rĩngĩanjia kũrengarengwo atĩa Eh, ũguo ũguo ũguo nĩ rĩathirire nĩ rĩathirire na nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ no wega tũgĩe na mathabu ma kũmenya implication cia decision yaku ũmũthĩ nĩguo in the future Tondũ- tondũ ithuothe nĩ tugaga nĩ tũrakũra Eh, na ũngĩũria mũndũ nĩ nĩ ũkũigua he andũ nginya moĩ thimo mũno cia ũnini ũrĩaga ũkũrũ rĩ ya wĩthĩ Ĩĩ, koguo nĩ maramenya hena ũkũrũ ũroka na hena wĩthĩ Ĩĩ. rĩu koguo decision iyo no nyende tũkahota gwĩka mathabu na ira twĩ nĩ twambaga gũ- gũthoma bible kũrĩa obici-inĩ tũrathomire psalms 92 Ĩĩ. na nĩguo ĩraugaga atĩrĩrĩ ngai atũhe ũgĩ wa gũ- kũhota gũtara matukũ maitũ tondå nä harä matukå twagä rä irwo kå matara Nĩ. na kå mabanga nĩma nĩma nĩma yes na njĩra nguhĩ ndaigua ta ũratwĩra atĩrĩrĩ Nĩguo. kĩrĩa ũkarĩa rũciũ rĩ Nĩguo. ũgĩe thĩ ũmũthĩ getha å må thä Ĩĩ. yes good Ah, ĩĩ nĩma no tũraitĩka nĩguo mä aka no ä rathiä mĩaka no ĩrathiĩ no tũraitĩka nĩguo nĩguo Farmhold Ventures Limited ũndũ wanyu unique na wa mwanya mũno ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ ũndũ witũ unique ngai nĩ maingĩ ũndũ witũ unique reke ngwĩre ngarana ithuĩ nĩ ngai nĩ atũteithagia mũno tũgwagĩra project njega biũ na project itũ twaigĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mweri cigana Ũmũthĩ twĩ mweri mweri 20 27 20 reke tũ confirm ĩ mweri 27. 27 Ĩ. Tu- tũkĩnina tũgĩthiĩ mweri 27 project iria tũkũigĩrĩra haha tũtigũkorwo nayo Ĩ. koguo kĩndũ kĩa mbere ngai nĩ atũhe nĩ atũtongoragia kwĩ ng'ũndũ njega nĩguo na ng'ũndũ njega nĩ kuga atĩ wathiĩ hau Eh. ndũgũtũra ũcokagia andũ Eh. tondũ makinya nĩ mahenda Eh. na rĩu mahenda ũndũ ũcio ũngĩ no gũkĩgũra rĩu tũtware ho mũthĩ mwĩna njega Tu- ũmũthĩ twĩ na ng'ũndũ njega ehe njega njega ĩkũ Ũ- eh, ĩkũrĩa mwena wa kĩthioko ũngĩririkana nĩ twĩrĩga he mũgũnda twetaga evergreen

rĩu ahandĩte indo igwĩtwo peats eh, oranges kwĩna mangoes kwĩna ici nginya ciĩtagwo apple Oh, mm. na hĩndĩ ĩmwe nĩ tũgũkanaga kiripu haha tũgathake koguo ũguo wothe ekĩte Eh. tondũ nĩ akĩnjĩtĩkĩrĩtie Eh, na rĩu koguo evergreen ĩyo tũkĩmĩendia ĩgĩthira nĩ ũndũ wa demand nĩ andũ makoretwo makĩũria atĩrĩrĩ nĩ mwĩrĩga gũtwenderia mũgũnda tũrarenga kaĩ kana andũ ũguo nĩkĩo tũrokire na ĩno ĩkĩthioko hau kabaini

tũkawĩirigĩra nĩ hĩndĩ thaa ici tũraria nawe nĩ hĩndĩ marathiĩ na mbere na kwĩiriga ita nĩ tũratigire itigĩ cinjĩkĩre ngwĩciria ũmũthĩ ngĩti ĩgũkorwo ĩ njĩkĩre nĩkuo gũkũ nĩkuo gũkũ hau nĩho hetagwo kabainĩ Eh, waingĩra kabainĩ he kabara ke hau o wetha road bara njega mũno ũgũthiĩ na speed ya 80 Eh. ona ndũgũkiuga wĩ corrugation Eh. na mũgũnda ũcio witũ ah, nĩ mũthaka ũguo ũrona ũkĩonanio harĩa eh, tukaũrenga na gĩcunjĩ gĩa 50 by 100 na tukaũrenga na quarters na tukera mũndũ nginya ũrenda ĩka nĩ ekũmĩona Eh. na rĩu ũndũ ũrĩa tugaga tondũ nĩ tũĩkaine na affordability among the unique things ya- iria kũnjũragia afford- affordability nĩyo yũkaga haha mbere Eh. affordability nĩ kuga mũgũnda ũrĩa rĩ mũndũ ũrenda kuota tondũ tũrauga no wega oe kanyamũ kanene tũkamũnengere na ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano kuota ya mũgũnda for a quarter

Mũndũ ũngĩenda kanyamũ kanene, ĩna nĩ ugaga nĩ desire yake kũgĩa kanyamũ angĩrĩma. Hau nĩho handũ harĩa hega. Na ngwĩre atĩrĩ Ngarana, Eh. among indo iria Ngai atũrathimĩte nacio twĩ bũrũri wa Kenya, no wega tũmenye mũgũnda ũngĩrĩmĩka nĩ kĩndũ kĩmwe. Arable land Eh. na andũ matongagio bũrũri ũtongagio nĩ indo iria tũhotaga kũnanja ta rĩu arĩa makĩrĩ na ngũrũndi rĩ na ithe matikĩaragia ngũrũndi niĩ njũĩ nĩ ũndũ wa rĩera rĩrĩa rĩkoragwo kenya rĩ na tĩri witũ mwega rĩ nĩ twagĩrĩirwo gũtĩkaga advantage ya kilimo na ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ bane nĩ atĩ nginya tũtirĩ twehũnia irio ithuĩ ũngĩingĩra hau taũni ĩ hau ya mwingi Eh, kĩndũ kĩrĩa o mahotaga gũkũria nĩ meroni eh, no indo ici ingĩ ciothe tũhandaga na gũkũ rũgongo nĩ kũmatwarĩra nĩ tũmatwara kũmatwarĩra tũmatwaragĩra Eh, eh. koguo hĩndĩ ĩrĩa yothe mũndũ angĩkorwo twĩna kĩndũ tũngĩhũthĩra nigetha mundu ahote guthii hau mbere ĩ tondũ nĩtwendaga gũkinyũkia ikinya Eh. koguo mũgũnda ũcio tarĩu ndakwĩrĩra wa kabaini mũndũ serious ũngĩenda gwĩka kaũndũ arĩme na ndahũthĩra kũrĩma hau ndire mwĩra akake apartment Aca, nĩ ngũmuonia kũrĩma. wa apartment Eh. harĩa nĩ athiĩ arĩme Eh. kana agĩke land banking Eh. ũcio nĩ mũgũnda mwega biũ na ndakwĩra ũmũthĩ ũngĩhũra thimũ uge nĩ ũkwenda ĩka nĩ tũgũkwenderia na 980 ngiri magana manana ma ite Ĩĩ. muthenya wa umuthi ikangima 980 kana 88 na inaite 980 nĩ ngiri magana kenda Ĩĩ. ma mĩrongo ĩnana ini ĩka ya mũgũnda ika ya mugunda red soil red pure red soil kwanja he tũmacungwa ndikana tũkũraga kũu tũcungwa twĩho tũnini twĩ goro nituo tu o nĩtuo tũu eh tu pits Ona ĩtũ eh. Ĩ, tuo tũu na hena tũngĩ hena nyamũ ingĩ metaga ĩ, kĩrutaga maĩ maingĩ ti njungwa na ti pits Ĩ. ĩtagwo mũnola Eh, mũnora. Ĩ, kĩ- ndimenya kũrĩa kĩrutaga maĩ ũngĩhanda ku tondũ ciĩ kuo Ĩ. nĩ iroka wega mũno Ĩ. koguo ũngĩenda ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kavaini for a 50 by 100 kuota kana ĩka tũhũrĩre thimũ ĩyo 0704

Yes. wa gwä ta kabaini kå rä a kä thioko Yes. na nä ndona kwä na neighbors, nä gwakĩtwo neighbors, ĩĩ. ĩmwe ndona akä te nyå mba njega må no ya ihiga he hau. bishop hau tekũgweta kũndũ moi athiaga tene ũcio Ĩĩ. arĩ mũrata wa moi mũno Ĩĩ. na rĩu thukuru iria ci hau na nĩwe wateithĩrĩirie gĩakwo primary na secondary ĩ hau Ĩĩ. na thitima ĩgĩkinya tene Ĩĩ. ũguo nĩ kũndũ kwĩna life Eh, eh, kwĩna rĩrĩ kwĩna indo ici ingĩ tũroraga rĩrĩa tũkũgũra mũgũnda maĩ thitima eh, Nĩguo. kwĩna indo ta icio nĩkĩo ndakwĩra indo icio ciothe ciĩkuo thitima thukuru maĩ kanitha Eh. tondũ wega ũkĩmenye ũguo Eh. na barabara ĩyo ĩra nĩ mũgũnda witũ ũ- ũ- nĩ mwega mũno tondũ wĩna bara maita merĩ Mhm. koguo gũkorerera mũndũ ndarabatara kũhũthĩra gabara tũrĩa tũrengaga rĩmwe twa gatagatĩ Eh, ũthiũrũrũkĩirio ũguo nĩ bara eh, koguo hena andũ aingĩ mekuona hena andũ mendaga twa bara mhm. mũgũnda ũcio nĩ mwerũ Nĩguo. biũ biũ biũ rĩu koguo wĩna twa bara mĩena ĩrĩ Hey. na koguo nĩ tũingĩ koguo no kamabu kuga atĩrĩrĩ wahũra namba ĩyo ndakũhea 0704 00033 uge njikĩria kamabu nyone njikĩria kamabu njagũre Hey. ũndũ ũrĩa tuonete wa magegania eh, hĩndĩ ĩrĩa director wa njiko ararĩ gũkũ last like two weeks ago twahingũrire mũgũnda na ngai agĩteithia ũgĩgĩthira. He. Andũ mo, ma, mokire mahaugaragĩra obici-inĩ na kĩndũ kĩrĩa itatwĩkaga for granted transaction ĩrĩa tugaga trust ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ wa bata Ũrĩ wa mũno bata mũno makĩria. Eh, na Nĩguo, nĩkĩo nĩguo. tũtiendaga kũ disappoint customer itũ asante Karibu sana. eh, mbogo wa mathanga nĩ ũrĩ wathi kũu kabainĩ ona tũrarĩ kuo ira oh, mũrarĩ kuo ira ĩni ehe na nĩ kũndũ gũthaka mũno Wa- wa mbere nĩ ndĩronire andũ marĩmĩte na njĩra nene mũno na harĩ andũ maugaga atĩ ga 50 by 100 nĩ kanyiha na nĩkĩo tũkaga na projects affordable ũngĩhota kũgũra ĩka ũngĩhota kũgũra nuthu na wĩke maũndũ maingĩ Eh. handũ hamwe nĩguo Ĩĩ. tauni ĩno ya kithioko rĩ Yes. eh, kithioko town ta tũcorere mbica nĩ taũni ihana atĩa taũni ĩno ya kĩthioko Eh, eh, nĩ nĩ taũni ĩkũrĩte nĩ taũni ĩra- ĩratũnyotera no njũke ngũre mũgũnda njĩkage kaũndũ mũgũnda-inĩ na ngeka kaũndũ taũni-inĩ ĩno ĩni raithi mũno Ah, mũthenya wakwa wa mbere gũthiĩ kĩthioko rĩ twakorire betũrũ ya rubis ĩ njerũ eh, nä hä ndä yahingåragwo Eh. na tå kä ona gataåni gaka nä gataåni karakå juu over the last two years nä gakå rä te må no eh, na ngĩona ona mũndũ angĩthiĩ arĩme gũkũ tũrakwĩra evergreen nĩ ũkũhota kwendia kĩrĩa ũkũrĩma kũu gũkũ gĩthioko Eh. andũ moga- moga o nairobi eh, makagĩra ngũkũ gĩthioko makagĩra mbũri o gĩthioko eh, makagĩra nginya indo cia kũrĩa gĩthioko kĩu Eh. koguo ona wakĩona nĩ taũni ĩranyotera andũ eh. moke kuu Ku- kuma tugukira bara iriku tumite nairobi tugithi kithioko tumite nairobi tu- kuma thika tũgũthiĩ na bara ĩno ĩthiaga matu ĩtagwo thika garissa road ĩgathiĩ matu wahĩtũka matu ũkahĩtũka junction ya kanyonyo ũkahĩtũka junction ya kitui ũkahĩtũka harĩa ha border police unit

Mũ- mũthimaga mũgũnda mbere ya kwenderia mũndũ Mm, mũtonete wa kwenderia ĩ? nĩguo Mũka- mũ- mũkaũthima mũga- Mm, Aha. tũgekĩra beacon Ĩĩ, na tũkairiga ĩĩ, na rĩu gabara ga gũgĩtonya ĩĩ. ngorotinĩ haya rĩu rĩ ingĩũka rĩ eh, o ploti ĩna taito yayo niguo ingĩũka ngũre plot ithatũ inya ithano rĩ mhm. tondũ tarĩu hena mũndũ aranjĩraga nenda kũgũra mhm. arenda kũgũra sister yake niguo na agũrĩre brother yake na mũruti wake wa wĩra mhm. arenda kũmagũrĩra mm. no ingĩũka tarĩu niĩ ngũre plot ithatũ inya ndĩ niĩ rĩ no cikorwo na taito ĩmwe ĩĩ undu ucio ni possible no ikorwo na taito imwe turutaga tunyitithanagia igakorwo ni taito ĩmwe Oh. tondũ twĩkaga kũringana na ũrĩa customer are- aragĩka atĩ Eh, arakĩenda eh. na umuthi mundu ena opportunity ya gwika uguo ati uge nie ndirenda nyitithanirio kaika ndutirwo i taito imwe ari muthuri ucio ngwetire wa kuria us ona godfrey na geithika ndigukugeithetie Mo- we augire ekwenda pa ĩka ici taitũ O- o ĩka taitũ twamũheire yayo. tũtaitũ mũgwanja Ĩĩ. Ĩĩ, o ĩka taitũ yayo Title yayo, good. Yes. Nĩ- nĩ hakoragwo na mbeca ingĩ mũndũ etagio cia gũ process title deed aca rĩu ithuĩ tũmĩkĩrĩte ĩyo inclusive Okay. nĩgetha tigũkwĩra rĩu ningĩ atĩ angacoka ho he kanyamũ gwĩka atĩa gũkũrĩha Ĩĩ. arabu he na ũndũ ũngĩ tũtekaga ithuĩ tũtingĩgũtunya kĩea

kuma rami-inĩ nĩ kiro- nĩ kilomita ithano na tũkendia mĩgũnda ya nuthu ĩka na thogora mũbacĩrĩre mũno Wa mbia mũno, cigana? mũno wa ngiri magana merĩ Eh. na wega witũ mbei citũ ciothe tũtwetaga haha kamau cikoragwo ciĩ title deed inclusive Eh. koguo ndũkaigua tũgĩkwĩra atĩ ndwarĩhĩte anga ngiri cigana cia taito aca twakwĩra nĩ ngiri magana merĩ nĩ ngiri magana magana merĩ. merĩ Eh. nothing else hati above karugano that. kangä atä angarehe ngiri ingä ithano rehe komi ti karugano ta karugano kau kau. niguo niguo Yes, yes. namba ya thimå no ä rä a ya 0704 000 333 mekä re thimå inä å mä ta farmhold ventures limited na ti atä yongerere phone book nĩ ũmĩhũthĩre nĩ ũhũre nĩ metereire nĩgetha mũiguithanie evergreen nĩ kũ evergreen ĩyo yo tweta evergreen ĩyo yo tweta kavaini oh. ĩĩ nĩ mũgũnda ũcio twĩga mwerũ ĩĩ na twĩ na ũyũ ũngĩ ũrĩa haha kĩthioka ũhutĩtie rami neema gardens ĩĩ neema gardens Ĩĩ, mũgũnda ũcio rĩ ũhutĩtie rami wahĩtũka tu kĩthioko center

ucio mugunda wa farmhold ventures Ah. Ũ- ucio ndukihutitie rami wikarire rami wega Ĩĩ. ni undu wa andu aria nguga mendaga gakoma acio Ĩĩ. riu mundu wiguaga ni ari kioneki gia gakoma acio mugunda uhutitie bara uko wikoma acio either ni hake Ti- uheagwo just give it time Eh, hanini ukorere hau hothe naho ni heka atia eh, nĩ hakwo. nĩ hakwo Nĩguo. koguo bora koma acio hau bora 50 by 100 tũkũmanengereria na thogora mũnini mũno wa ngiri magana matatũ ma 50 ngiri magana matatũ ma 50 inclusive of title deed na tũrengete 50 by 100 Yeah. na kam- kamũgũnda kau wakinya to no gũkĩonera nĩ twendetio ũngĩ mwena ũyũ nĩ ta ing'ethanĩire Eh, Eh, mwena ũyũ twakaneanire na twokire ngo mũthenya o ũmwe ngai agĩgĩteithia Gagĩthiĩ, gagĩka atĩ gagĩthiĩ gagĩthonga. rĩu andũ mena taitũ mondo rĩu we nawe nĩ kanya gaku okorwo nĩ wendaga wa rami

ngiri 150 no ciambĩrĩrie gũtirĩ mbegũ nene Nĩma, nĩma, cindi nĩma. yothe nĩ nini no wamĩhanda nĩ kũmera ĩmeraga no wamĩrĩa Eh, nĩ nĩ- gũgĩthira nĩ wa- gĩthiraga. nĩ gũthira ĩgũthira ndĩraroraga ngona kenya tũrĩ thaa ici tũ- nĩ tũkĩrĩte andũ milioni 50 tũrĩ aingĩ na eh, kũringana na mathabu ma a thirikari nĩ atĩ mĩaka ĩngĩ ĩroka ta ĩtano ikũmi rĩ Yes. tũgũkorwo tũingĩhĩte ningĩ no Ĩĩ. bũrũri ndũraingĩ- ndũrongerereka ndĩrongerereka projection iyo nĩ ya biũ Ĩĩ. na nĩkĩo twĩkaga census tũkamenya tũkinyĩte ha Nĩguo. nĩgetha ona thirikari ĩbange Ĩĩ. koguo tũtiro- tũtirongerera tĩri no nĩ tũrongerereka asante ndenda ũtũcokerere evergreen ndagĩka icio itigarĩte Yes. martin kamau ona Nĩguo. mbogo nawe no ũrĩingĩra ho tucokere riu ndeto wega cia evergreen Yes. the new project the new project ĩrĩa twaronchi ĩrokaga gũthira irokaga guthira ona ni uri kirathimo kiu wa ngarana Nĩ Ngai. Eh, ũngĩmĩorota ũguo nĩ njiguaga rĩu ũhoro ũcio nĩ wathira Nĩ na rĩu nĩ tũgĩkenaga rĩu koguo evergreen ĩyo ya ha- phase 2 ti ĩrĩa ya mbere nĩyo twauga atĩrĩrĩ mũndũ ũkwenda 50 by 100 ũmũthĩ tũkũmũnengereria na ngiri igana rĩa mĩrongo ĩtatũ na twaiga nĩ mũgũnda ũngĩka maũndũ maingĩ ta ũrĩa our friend hau ekĩte no ũha- ndũkareke mũgũnda ũcio wĩikare idle handa kĩndũ by the way nĩ kũrĩ nginya mĩ- matunda matabataraga attention nyingĩ as long as mũgũnda nĩ mũirigĩre ta ũcio ũngĩhanda nginya mababaĩ ndũrĩbatara gũteng'era ho hĩndĩ geke atĩ rĩamera nĩ ũguo we no gũthiĩ ũrĩthiaga kũgetha koguo no wega ũteng'eranie na mahinda na ũmenye kau nĩ ka opportunity konekete na ũhũre thimũ kwa farmhold ventures uge ũrenda evergreen For a fifty by hundred, ngiri igana rĩa thate, for a quarter, ngi- ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano, for an acre, 980. Na ũngĩhũra namba ĩyo ya 0704 000 333 nĩ ũkũricavĩrwo plot yaku. Yes, Na ndona- ĩyo nĩ evergreen. naguo ndona ta hena kanitha hau Ĩ hena kanitha hau. Oh, oh. ndakwira hena bishop wĩ hau around 200 meters kuma mũgũnda-inĩ witũ Eh. wa hĩndĩ ĩyo ya moi ũcio nĩ atũmire hagĩe na kanitha njega Eh. hagĩe na thukuru njega thukuru iria ci hau nĩ njega biũ Eh. na bara ĩyo nĩ njega Eh. ndakwĩra ũgũteng'era na speed njega Eh. tiga rĩu nĩ ũgĩthiĩ ũkĩroraga ciana Nĩguo. koguo kũndũ kũrĩa nĩ kwega na ndu- nda- twaugire ndũkanabuge nĩ kũraihu tondũ rĩu rĩgĩtwĩra nĩ kũraihu nako Eh, ũraringithania na kũnĩgetha Ũraringithania ũgĩ na atĩ kũ- nĩ kũraihu One. handũ ũrathiĩ na ithaa rĩmwe kuma Yes. thĩka rĩ hau Ehe. e sawa hakiraihera ko Eh, haraihĩra kũ nĩ ũkũhota kũ- kuma thĩka ũkanerwo biũ tũtĩ ũkana ndagĩka kĩbote yes ũcoke rĩu na koguo na no Wongerere umage hau. kĩthioko Ĩĩ. no gokawĩra nairobi Na no kainũka ũkoka, ĩĩ, hwainĩ nĩ. Ĩĩ, tũgwĩtũra twĩ mĩkomboro-inĩ nginya rĩ aca aca tũtũra kanjũ ĩgoka ĩgatũhingĩra nyũmba tũkaingatwo Ĩĩ, ĩĩ, Ĩĩ, ĩĩ. kaũndũ kau karĩ kega tũgĩtũra twanĩkĩte nguo rami-inĩ nginya rĩ Nĩ te- ũkĩhĩtũka ũguo wonaga cati cia kamau kũrĩa ũkaiga ĩrĩa nĩ ĩrĩa nayo ira Ĩĩ, Ĩĩ, ĩĩ, nĩguo. cianĩkĩtwo kũrĩa cimamani Tĩ mũbuto ũcio kamau nake nĩguo atũraga naguo wiki Ĩĩ. Tũti- tũtingĩingĩre na haha ũguo handũ nĩguo Eh, nĩguo na eh, tũtige ũkorwo guoya na wa compound gũthiĩ yaku. kũbenja Yeah. kũndũ kwerũ tũtige guoya Mm. nĩtumĩre Mm. na nĩtũkuona wara- wariĩ ndonire mũndũ ena ga compound gake hokaga wega Ah, ĩ, ona mũno, nĩ ũgwĩtĩra mũno, andũ mũno. kaburi rĩu ũingĩraga- ĩ, nĩ ũingĩraga mĩciĩ ĩmwe kũrĩa ũkarigwo atĩrĩrĩ ĩ- ĩ, notion ĩno ĩkoragwo na andũ atĩ kĩthioko nĩ kũrĩa atĩ nĩ kũraihu rĩ Eh. yumaga kũ ndũthiĩ wone andũ maraikara wega mũno mũndũ na compound yake na tũgombe na tũbũri twake Eh, Ĩĩ, nĩ. nĩkuona mbogo wa mathenge no matarame rĩngua kabũri gakĩrĩo mbogo yes ũkuga atĩa cia evergreen Eh, evergreen uh, ngwenda ku- mwĩroreri ahũre thimũ ya 0704 00033 na advice ĩrĩa ingĩmwĩra nĩ angĩhota kũgũra gakuota kanuthu ĩka kanene nĩko kegega Eh. nĩgetha ũhote gwĩka maũndũ maingĩ harĩa Eh. ah, handũ hamwe Eh, Ah, he mũndũ wanjĩrire ũngĩkona kanya ga kũgũra mũgũnda mũnenanene don't let it slide take your opportunity ĩyo ũgũre kamũgũnda kau wĩigĩre Eh. ũhande mĩtĩ ta rĩu he handũ tũhĩtũkaga kamwe akanjĩra kũrĩa ingĩenda ciana cia ciana ciakwa cikarage nĩ kũndũ kwĩna mĩtĩ wega Eh. koguo ũngĩgũra mũgũnda ũyũ rĩ ũhande mĩtĩ thaa ici we mbeũ njĩthĩ ũrerorera mwiroreri in the next future in the next five kindu miaka itano ikumi miti iyo ni nenehire Nĩguo. koguo hau niho uguthii wake utari na pressure Eh, kahora miaka itano ikumi rĩ ĩrathira to gũbucia kwa ritho na nĩ mũretĩkĩra mũndũ arĩhe kahora kahora kahora kahora gutegutengerio Eh. nitukoragwo na payment plan cia kahinda nginya ka mieri itandatu nĩguo koguo ona ũngĩoya kuota ĩka ya 250 eh. ta mĩtinie na mĩeri ĩtandatũ wone o mweri ũrĩrĩhaga atĩa he nũndũ ũroigua itarĩ ndĩrakũria ũngĩenda gũtiga wĩra mwĩroreri mbogo ngũhe ndagĩka ĩmwe ya kuga ũhoro Ĩĩ. Ah, reke njarĩrie the young people out there the, the hardest thing gwĩka ĩkoragwo kuoya ikinya rĩa mbere na ka opportunity gaka ka Evergreen Phase 2 nĩ gakũhete kanya ga kuoya ikinya rĩu rĩa mbere rĩa ũigithia he maũndũ maingĩ ũkwĩrwo he maũndũ maingĩ megũgũthogotha hakiri but experience yaku na ũigithia nĩyo njega koguo hũra thimũ ĩyo ya 0704 000 333 na nĩ ũgũteithio na ũigithia njani yaku ya ũigithia nä ĩgũkorwo ä raithi må no na nä å kå enjoy må no må no må no thengio kamau ndenda uge ũhoro angĩkorwo na ũndũ itakũrĩtie no ũgwete na namba ĩyo mwaheana 0704000333 nĩ ĩrĩ whatsapp namba ĩyo rĩ wahũra nĩ ũkũheo ya whatsapp Oh. tondũ ĩyo nĩ call center mm. wahurira ucio anyituki uguo ri mm. no gukwira reke ngutumire kiria eh, nigetha tuone mbica nigetha tuone eh, mbica mbica cia mugunda nigetha tuone pin location tondu mm. ikiri oro hau eh, koguo ni bata wambe woe na mbeo uhure ofisi tukoragwo thika maisha height third floor kana ruiru doctors plaza second floor ona mtandao ini ungithie ni ugutukora website ini itu www.farmholdventureslimited.com com na kana o o ũguo waigua kũrĩa twĩ twitter twĩ instagram na rĩtwa rĩu rĩa farmhood ventures limited kwĩna andũ mageretie gũ gũ twist karĩtwa gakahana tarĩ ithuĩ eh, ũmenye ithuĩ twĩtagwo farmhood ventures limited nginya namba makageria kuoya ĩhana tarĩ itũ Eh, itũ nĩ 0704 na tũkoragwo rũirũ doctors plaza second floor kana thika maisha height third floor niĩ ngiuga ngai amũrathime ona nĩ gũtũhe kanya gaka ga kũmwarĩria athiĩ na mbere na kũmwandandũra nĩ gũkwagĩra nĩ gũkwagĩra Nĩguo. na nĩ tũramenya no tũrĩkena thutha wa kũ- gwĩka mathabu ma our future na twa- manjĩrĩrio mũthĩ na tũtigate kanya ko ngai akaheana Nĩguo, nĩguo. ingiuga ngai amũrathime mũno thengiũ mũno na atĩ wauga tũkarĩa mbũri rĩ kũu mũgũnda-inĩ mũgũnda ũrĩa tũrega Saturday. saturday no nginya tũmenye ũrĩa tũgwĩka Eh, Eh, Saturday. no rĩu kuma rũciũ Eh. nĩ mekwambia gũthiĩ Eh. hena andũ matendaga kũigwo mũno Eh, ona hena andũ megũthiĩ ũmũthĩ Eh, ũrĩa ũkũigua nĩ egũthiĩ ũmũthĩ rĩ ngwĩciria nĩ ngũkorwo obici Eh. thiĩ ũke aya thengiå må no martin kamau na Ĩnĩ. mbogo wa mathenge kuma gwa kambuni ya farmhold ventures limited må thiä na wega Asante Na thengiũ sana. må no mä gå nda Ĩĩ. nä tå kå gå ra Nĩguo, nĩguo. må roreri ndå gathiä haraihu njorogo agä thä njinä aracokereria marä na moci mwa kwenya Mũmbunge wa Kĩnangobu gwa Farmhold Ventures Limited uge wanyu nĩ ũrĩkũ? Kiugaga Farmhold Ventures Limited guiding you to own. Asante sana. Eh. Na niĩ ngerekia kĩbindi njugaga ti ta gũkũ Kuma Kumagwo. nĩguo.